Ez jî we spas dikim Xwedê we kêm neke û serkeftin daîm in her dem bo we û xortê me ê ciwan û bîrwer û dilovan. Keç bê, xort bin, piçûk mezin. rêya xwe nas bikin, kesatiya xwe nas bikin, jiyana xwe, koka xwe nas bikin. Yek ji naskirina vê kokê ku em vî payedarê gewre Seyidayê Cizîrî nas bikin têkevin cîhana wî. Cîhana wî cîhanek pir zengîn e, rengîn e, şêrîn e, lehevhatî ye, tê de eşq û evîn heye, tê de Zanebûn û hişmendî heye, tê de xwedaperwerî heye, tê de welatperwerî heye, tê de niştîman perwerî heye, yanî ew toprax û ciyê lê rûdine, ji ciyê xwe hez dike. Ew ku Cezîra Botay e. Yanî bi Cezîra xwe jî fexir dibe, ji xeyrî em bêjin tiştê din. Ji xeyrê wê jî bi van gişî payedar dibe û hez dike û perweriyê dike û ji kesatiya xwe ji şexsê xwe jî bawer e. Min navê wê kirî xovînî, nercisiyet. Narksîzm li ba Seyda hebû. Em ê têkevin cîhana Seyda. Ev cîhana me nav lê kir rengîn û zengîn û şêrîn ji dîwana wî bi xwe. Em nabin bervedêrê wî ya muham avûkatê wî bera ew qala xwe bike û ji şi'rê xwe û dîwana xwe. Em ê texeyûl bikin. Bînim bala xwe xeyala xwe ki ana Seydayê Cizîrî ez li ber nigê wî rûniştîme, ew li ciyê min rûniştiye û ez bi hurmet û rêz û edeb van pirsê xwe jê dikim. Deh pirs deh sual pirs min ji Seydayê gewre re amadekirine wê bersiva me bide. Ji vê guftugoya me û wî em ê wî nas kin. Dîwana wî, hizr û fikir û hest û helwestê wî nas bikin. Guftugo digel Seyidayê Gewre, Dildarê Mezin, Melayê Cizîrê. Seyda Em ji te dixwazin tu pêşberî me û gelê me û xortê keçê me bikî nasnama xwe. Ehmedim sîne siper pêşberî tîra felekê dawedarê te me îro tu ji dehlê were der. Spas Seyda. Seyda em ji te dixwazin tu welatê xwe ji me re xeber bidî welatê te tu ji kuyî Gulê baxê îremê botanim

Tê ji me re bibêjî bandora kîjan şairî ji şueraê ecem ê ereb ku kî be bandora wan li ser te hebû û tu girêdayî bû dilê te bi şiir û helbestê wan vebû. Kerem Keseyda, ji Hafiz Qutbê Şêrazê Ji Hafiz Qutbê Şêrazê, Mela Erfehm bikî razê, Bi awazê ney û sazê, Bibin ber çerxê perwazê. Spas Seyda. Çar. Suala me pirs û pirsiyana me çarehum em dibêjin ji kerama we îşqa te şiko hatiye dereca îşqa te çilo ye yanî

Seyda a pênca te ev îşqa gewre û germ, ev alawiya dil te ji ku anî? Ev îşq û sewda mewheb e. Ev îşq û sewda mewheb e. Spas. Şeş, Seydayê gewre. We ji kesî hez kiribû biborin? Em têkevin yanî taybetmendiyê we Seyda bersiv da ji helbestê dîwanê xwe.

Me fêm kir qîza mîrê Heskêfê rehma Xwedê li te be Seyda û li mîr be û li keça wî Selma be ya ku navê wê Sitiya Bisk Kesk ji ber girîbana porê xwe kesk lê girê da navê wê kirin Sitiya Bisk Kesk. Spas Seyda. Ser vê heweldana he. Suala me yê hefta Seydayê Dilovan, Seydayê Gewre, Seydayê Payedar, tu gelek cara rexne li civakê dikî, civaka Cezîra Botan, civaka zemanê te, civaka tu gelekî nerazî ji civakê, Em bibîzin ji devê te bibîzin çima tu vê civakê napejirînî jê diltengî jê heznakî yanî acizî. Galiba ehlê zemanî ma mela ademîyin venumayin ji kerê mey reş û gayê te yî beş. Galiba ehlê zemanî ma mela ademî yin. Yanî ma însan in ve nûma yin. Nayêne naskirin, cudakirin ji kerê me yî reş û gayê te yî beş. Haşî hizûra we seyda hûn taca serê me ne û cezîra botan nûra Xwedê ye. Çiyayê Cûdî ê tu nêzî wê yî Cîgehê Pêxember Nuh aleyhisselam. Seyda em dixwazin nas kin di suala me heşta de asta vê mewhîba te, vê hunerbaziya te, vê e, eşqa te ku tu ciyê te di vê eşqê de, di vê şerî de ciyê te li ku ye? Di iqlîmê Soxan Mîrim

Ciyê min ev e yanî. Seyda em şirofa dikin gotina wî. Îqlîmê suxan yanî memleketa gotin û kelamê. Mîrim ez di memleka gotinê de, axaftinê de, şi'r û nivîsandinê de ez mîrê şi'rê me.

Destê te em maş dikin, qelema te maş dikin Seyda. Neh, suala me niha ez qurban Seydayê dilovan. Em dibêjin çi bêhriyê dilê te ne, amancê te, tudxwazî welatê te û Cezîra Botan û şexsê te û kesatiya te çawa be? Belê kerem kin.

Gelek spas Seyda, xeyalê te û mebestê te û amancê te pir fere ne, mezin in. Ereb, Ecem, Mecer heta Ewropa tu dixwazî giş di bin taca Seydayê Cizîrê de bin. Wala tu hêjayî jê mestir jî Seyda. Spas bo bersiva we. Dawiyê Seyda, Seydayê gewre, em dixwazin tu, hûn, cenabê we ji me re hinek dîwana te tije hikmet in. Hikmet pir in. Kîjan helbesta tu dixwînî dawiyê de, di ortê de nirî hikmetek, pendek, fikrek, îbretek, şîretek têda heye. Hineka ji me re bixwîn ku em Sûdê ji we hilînin ji kerema xwe. Qab her gil û seng her gil û seng dibitin zêre bi tedbîrê hekîm. Qabiliyet ger nebit hikmetê ustadî çikit. Şirovakirina vê hikmeta Seyda ez ê ji we re bikim. Dibêje her herî, çamûr, ax, xwelî û kevir dibe zêr. Çiqayekî xebîr û zana û sinetkar bînî bê vê heriyê bike. Na, divêg ew heriya Hûrikê zêr tê hebin, perçê zêr tê hebin, felezê zêr tê hebin heta ku bibe zêr. Yanî ê şagird, ê însanê kurd, ereb, çi milet be ku ew qabiliyetê tu nebe mamoste û oretmen û ustad nikane wî ji paxirekî bibe zêrekî. Divê ew jî amade be. Êdî ew mamoste di wî de di me'denê wî de di kana wî de kar dike. Aha. Wê wergerîne zêr. Ama koka e, esera zêr li bate tu tu nabî zêr. Ev hikmeta wî ecayib xweş e. Her gil û seng em hingî şêrîn em ê dubare bikin. Her gil û seng dibitin zêre bi tedbîrê hekîm. Qabiliyet ger nebit hikmetê ustadî çi kit? Vê tu qabil bî, amade bî, hindurê tê de tişek hebe. Yek di seyda ji kerema te min di baxê gulfiroşan dî eceb resmek xerîb xarî teban gul didestin gulperestan xarî bes Îzna Seyda ye ez ji cemawar re şirove bikim. Dibêje min di baxê baxçê gulan de ê gula difiroşin. Hinek baxçak çêkirine bes gula difiroşin ji bo firotanê ye. Hene ji bo geşt û seyran û seyahatê ye. Dibê min li wir de tiştekî ecîb û xerîb û matmayî mam. Çi ye ew tiştê xerîb û wêneyê xerîb seyda diye? Ev e. Xarî tebean gul didestin. Ê ku teb û exlaq û siriştê wan wek istirîya ye, yanî exlaqsiz in, gul bi dest ketine. Destê wan gul tê heye.

Welatperwere Nerîl Paşî hiştine û yekî ehmeq dane pêşiya xwe û ew tima dibê a ev ehmeq hat û ehmeq çû kêfa wan jê re tê. Yanî ê teb'ê wî wek stêriya gul standî ye û ê bi xwe gul e, aşiqê gulê ye, stêrî danê. Ev jî nakokiya jiyanê Seyda vê hikmetê raberî me dike. Maşallah. Spas Seyda yek dijî em dixwazin ji bo em e, dîdara xwe bi dawî bikin. Belê. Seyda ji me re dibêje dil emanet da bina ehlan nedî. Lê bina ehlan meda gewher ebes. Em şirove bikin gotina Seydayê xwe. Dibê dilê xwe emanet emanet hay te jê hebe. Yanî te haydar dike, şiyar dike. Da bina ehlan nedî. Ê ku ne ehlê dil be dilê xwe jê re venek. Normal pê re bidibistî. Ema dilê xwe ji her kesê re veneke ku ne ehl bin, ehliyeta wî e, sazewarî, layiqiya nelayiq be, dilê xwe jê re veneke. Lê bi naehlan me da gewher ebes. Dibê em ketin şaşiya. Ka ser xwe dibêje ser millet dibêje em nizanin çi dibêje dibêje kî çi. Divê me cewherê pak da yekî nehêja ji ebesê ji nezaniya xwe û ji xeşîmiya xwe em xafil bû. Spas bo we Seyda tu ser çavara hatî îzna te be em qesîdak tey evînî ji cemawer re bixwînin. Bixwînin, em ê bixwînin. Ger Lu'lu'ê Mensûrî ji nazmê tu dixwazî wer şi'rê melê bîn, te bi Şêrazî çi hacet? Seyda ji me me re diqehere, me Kurdan re. Ji Cezîr re, Botan re, Kurmanca re, me gişa re digheyî de. Divê ku tu Lu'lu' û Mircan û Dir û Cewher dixwazî wer dîwana min veke şi'rê min bixwîn. Kê ji te Şîraziyê Faris e û ji filan kesê Ereb e û filan kes û bêvan kes e. Were pertelê welatê xwe bixwînin li welatê xwe miqayt be. Dengê Cezîra Botan godarî ke dengê melayê xwe godarî ke. Ser serê min Seyda em ê vê helbesta te eyn vê helbestê bixwînin. Ji bo tu ji me nexeyîdî em xulamê te ne.

Mehbûbê bi dil bit me bi evrazê çi hacet.

Dildan û Nawaz çêne du şinamî besên me yên. Pir derd û cefa, hurmet û î'zazî çi hace ot. Her lehza çi hacet ku bi nazan bikujî me yên.

Înkarî di dîn da nebit î'cazî çi hacet. Ger Lu'lu'ê Mensûrî ji nezmê tu dixwazî wer, wer şi'rê melê bîn te bişêra zî çi hacet.